Kitap nomer otuz üç, Ýigrençlilik häsiýetini taşlamak we kynçylykdan baş alyp çykmak, awtor Braýan Tresi, Öz stoluňyzy taýýarlaň. Muny aýtmak bilen awtor öz maksadyňyza ýetmek üçin kynçylyklardan baş alyp çykmagyň ýollaryny düşündirjek bolýar. Käbir adamlary syn etseňiz, öňünde maksat goýýan we maksatsyz adamlara duş gelýär. Şonuň üçinem eliňize kagyz alyp belläň. Durmuşda. Haýsy maksat bilen ýaşaýaňyz? Her etjek maksadyňyzy belläp, ony ýetirildimi ýa-da ýetirilmedimi? Maksada ýetmegiň ýedi ýoly. Geljekde näme kär bilen meşgul bolmaly? Ony kesgitläň. Şonuň üçin tejribeli işlerden, ýagny giren iş ýeriňiziň Müdirinden soraň, özüňize nähili iş garaşýar, siz näme bilen meşgul bolmaly? Ikinji, öz pikiriňizi belläp alyň, ýagny bellik depderçäňiz bolsun. Haçan-da pikirler kagyza ýazylsa, ýerine ýetirjek bolup synanyşýarsyňyz. Emma, ýadymda saklaryn diýseňiz, wagtynda ýerine ýetirilmez, soňra ederin diýip, goýarsyňyz. Şonuň üçin bellän kagyzyňyza on sany ýerine ýetirip biljek işiňizi, ýagny maksadyňyzy belläň. Meselem, men rus dilinde gürleýärin. Üçünji, öňde goýan maksadyňyzy ýerine ýetirip biljek wagtyňyzy hem kesgitläň. Eger-de wagt bolmasa, öňde goýan maksadyňyz çäklenip bilner. Dördünji, öňde goýan maksadyňyz üçin gerekli resminamalary taýýarlaň, plan düzüň, täze pikirler geler. Bäşinji, gerekli resminamalary plan şekilinde düzüň, ilki bilen haýsy ýerine ýetirmeli we soňra haýsysyny ýetirmeli, çözüň, başarnygyňyza bagly. Arzuwyňyza ýetmek üçin has hem ýeňil bolar, şoňa barýan ýol bölünýän bölünen bolsa, hersi uly däl bolmaly işlerdir. Altynjy, wagt ýitirmän ýerine ýetirmäne başlaň, öz planyňyz üçin taýýarlan resminamalaryňyzy. Ýedinji, öz öňde goýan maksadyňyza ýetmäne az wagt galdy, ýagny arzuwyňyz, maksadyňyz amala aşyp barýar diýip düşüniň. Meselem, daşary ýurt dillerini öwrenip başlaň, müşderiler bilen aragatnaşykda boluň, sport bilen meşgullanyň, Iň esasy zat günüňizi boş geçirmäň. Ikinji bölüm. Her gün iş planyňyzy wagtynda düzüp goýmak. Öz planyňyzy agşamlyk, ýagny ertir üçin planyňyzy agşamlyk düzüň we onuň üçin on-ýigrimi minut aýryň. Her telekeçiniň öz günlük wagty, sagady hem ýazylýandyr. Eger-de, plan ir düzülse, ertirki günüň wagtyny tygşytlap, hatda ýerine ýetirmedik işleri hem oňa goşup bilersiňiz. Gerekli resminamalary düzmegiň ýoly. Ilki bilen iň esasy planyňyz näme? Ony ýazyň. Soňra bir aýlyk planyňyzy ýazyň we hepdelik planyňy ýazyň. Haýsyny ýerine ýetiren bolsaňyz, onuň üstüni çyzyp, Indiki geçiň. Her gün siz punkudy ýerine ýetirseňiz, üstüni çyzyň. Kalendar boýunça, mysal üçin, ylgaw diodynda ylgaýan bolsaňyz ýa-da duşda bolsaňyz, her söwdagäriň özüniň bloknody bolmaly. Oňa her etmeli işleri bellemeli we edip ýetişmedik işlerini bellemeli. Siz maksada ýetmek üçin okgunly bolmaly. Özüňize bolan sylagyňyz Ynam gazaldar. Üçünji bölüm. Hemme ýerine ýetirmeli işiň segsen bitin ýüzden ýigrimini göterimini düzgünini üýtgediň. Bu diýmek, eger-de siziň düzen planyňyz ilki bilen segsen göterim peýda boljagyny goýmalydyr. Käbir ýagdaýlarda ilki bilen aňsadyndan ýa-da iň azyndan başlajak bolýarlar we uzak gün galan kynçylygyň üstünde işleýärler we iş netijeleri hiç hili görünmeýär. Uşak işlere wagt ýitirmäň, beýle bolsa, ol mydama size endik bolup galar. Iň esasy bellemeli zadyňyz käwagt gelýän çylşyrymly işlerden baş alyp çykmagyňyzdyr. Dördünji bölüm, Netijeler hakynda pikirleniň. Siz öňüňizde goýjak meseläňiziň üstünde işlemek möhümdir we bilmelidir. Muňa garamazdan düşünip hereket etmek maksada okgunly ýapyşmana kömek eder. Beýle ýagdaýda pikir edýän adamlar özleri üçin dürli kynçylyklara taýyn bolýarlar. Geljek hakda gowy pikirde bolýarlar. Olar öz bilimleri we girdejilerini dynç almak üçin köp sanly adamlar ýaly sarp edýärler. Bäşinji bölümi, Hemişe ABWGD planyny ulanyň. Öňüňize goýan şu günki meýilnamaňyza serediň. Ondan soňra her etjek işiňiziň gabadyna gerekli harplary goýuň. A. Iň esasy ýerine ýetirmeli işleriňiz. Mysal üçin, müdiriňiziň ýerine ýetirmeli işleriňizi aýtmalymy ýa-da zerur bolan müşderi bilen duşmalymy? Şunuň ýaly işler köp bolsa, harpyň ýanyndan san belgi goýuň. B. Hökman ýerine ýetirmeli işler, mysal üçin, müşderiň hatyna jogap bermelimi? Ýa-da gyssagly iş üçin jaň etmelimi? Hiç haçan A harpy dynman, B harpa geçmäň. We, eger-de etsek gowy bolardy. Mysal üçin, dostuňa jaň etmek, ýa-da işdeşleriň bilen bir çaşka kofe içmek. G. Işi başga birine bermeli. D. Öz meýilnamaňyzdan aýyrmaly. Özüniň güýjüni ýitiren meseleler, mysal üçin, siz süýt almaly bolsaňyz, ony Aýalyňyz alan bolsa, iň esasy abyrdan çykmaň we güni meýilnama görä başlamak. Altynjy bölüm. Iň esasy katagoriýalaryň netijeleriniň esasy ýoly. Birinji bilen, işiňizi katagoriýa boýunça bölüň. Meselem, eger-de siz sekretar-kätip bolsaňyz, birinji, kompýuter sowgatly bolmaly, ikinji, görüşmeli wagtyň, üçünji, müşderilere hyzmat etmek. we soňra bu kategoriýalara baha beriň, şonda özüňiziň kategoriýalar boýunça ukybyňyzy bilersiňiz. Eger-de alty kategoriýany bilip, ýedinjini bilmeseňiz, onuň üstünde işläň. Günüň dowamlylygyna kömek etjek işler bilen meşgul boluň. Sekretar. Kompýuter işläp bilmese, onda onuň öz sekretar hünärini bilmeýänligi üçin oňa kreslo ýar. Şonuň üçinem, siz hiç haçan ruhdan düşmäň, Kitap okaň, öz ugruňyz boýunça günde bir sagat ýa-da okuw kursuny geçiň we internet kanallaryna ýazylmany unutmaň. Ýedinji bölüm. Bir işe başlamazdan öň onuň üstünde berk taýýarlanyň. Işe başlamazdan öň hökman işlejek ýeriňiziň arassa bolmalydyr we hemme gerekli prtmetler eliňiziň aşagynda bolmalydyr. Şunuň ýaly bolsa, Siz ofisde hiç zady gözlemeli bolmarsyňyz. Iş ýeriňiz nähili tertipli bolsa, şoňa-da siziň işiňize bolan söýgiňiz artar. Sekizinji. Özüňiziň talantyňyzy, ukyňyzy biliň we ulanyň. Özüňiziň talantyňyzy we başarnygyňyzy barlaň, analiz ediň. Haýsy iş size üstünlik getirer? Meselem, eger-de siz surat çekmäni halaýaňyzmy we başarýaňyzmy, ony birinji orna geçiriň. Onuň üçin özüňiziň bar güýjüňizi berip, ol işi ýerine ýetirmelisiňiz. Siz hemme zada üstün bolup bilmelisiňiz. Emma, ýeke hünäri ussady bolarsyňyz, başarnygyňyz, ukybyňyzy, ýetip bilmejek zatlaryňyzy weli taşlaň. Dokuzynjy bölüm, Saklap biljek sebäpleriňiziň ýagdaýlygyny takyklaň. Siz maksadyňyza ýetmek üçin näme saklaýar, näme böwet bolýar, pikirleniň. Tapdyňyzmy? Eger tapan bolsaňyz, ony hökman arassalaň, yzyňyza sebäp goýmaň. Adamlar hem bu sebäpler bölünip bilner. Bazar ykdysadyýetinde Kömekçi pul ýetmezçiligi garşydaşlaryň tapylmagy erbet işgärler bolup bilner, ýagny bu diýmek çözgüt her hili ýagdaýda bolup biler. Segsen bitin ýüzde ýigrimi göterim diýmek hem bu sebäpleriň ýagny maksadyňyza ýetmek üçin päsgel berip biljek zatlaryň segsen göterimini öz içinde bolup ýigrimi göterim bolsa daşky sebäplerdir. Maşgala durmuş hem muňa girip biler eger-de maşgalaňyz bu üstünligiň ýetmeli ýoluňyzdan uzak wagt ýitirmän düzediň we taýýarlykly boluň. Onunjy bölüm. Herekete başlamak üçin öz hereketiňiz, özüňize gerekdigiňizi biliň. Adamlaryň iki göterimden gowragy başga adamlaryň kömeksiz ýeke işlemege ukyplydyrlar. Ilki bilen ýeke özüňiz hereket edip başlaň, a başga birleriniň başlamazyndan öň elmydama özüňiziň talabyňyz köp bolsun. Meselem, Edýän işiňizi çalt ýerine ýetiriň ýa-da ylgaýan bolsaňyz azajyk öňküden uzagraga ylgaň. Eger-de siz öňküňizden has ýokary össeňiz, siz özüňize gowy baha berip başlarsyňyz. Kim öz pikiri boýunça bir gün öňde barýan bolsa, olaryň işleri çalt we has öňde barar. On birinji bölüm. Özüňizde bar bolan içki we daşky güýjüňizi maksimum ýagdaýda ulanyň. Sekiz-dokuz sagat işlemek, bu iş ösüşiniň haýallamagydyr. A günüň dowamlylygynda şeýle wagtlar bar, işiňizi birkemsiz, ýadawsyz ýerine ýetirip bolýar. Şol wagt hem iň kyn, Iň esasy meseleleriňizi çözüň. Ýadaw ýagdaýyňyzda ukudan kösenýän bolsaňyz, ýarym sagat öňküden köpräk uklamaga synanyşyň. Dynç almaly wagty aýryň, ýagny adamlaryň köpüsi elmydama dynç alyşdan soň netijeli, öndürijilikli işleýärler. Şeýle-de dynç alyş wagtlarynda otpusgada bolsaňyz, bir ýerlere dynç almana gidiň, güýjüňiz, kuwwatyňyz artar. On ikinji bölüm. Öz aýran wagtyňyzy döredijilikli ýapyşyň. Bu ýerde ýene siz öz wagtyňyzy planlap, haýsy wagtda näme ýerine ýetirmeli, ony bilmelisiňiz. Meselem, eger-de siz öň serialy iki sagat görýän bolsaňyz, bir sagat azaldyň. A aýran bir sagadyňyzy kitap okaň. Şeýlelikde, boş wagtyňyz nämä gidýän bolsa, ony aýraňda peýdaly netijeli işe ulanyň. Ýa-da, Siz golf oýnuny hepdede dört gezek oýnaýan bolsaňyz we siz maşgala durmuşyňyzda, çagaňyz bolsa, hökman onuň üçin wagt aýryň, ýagny golf oýnunyň dört gezek däl-de iki gezek oýnamak üçin wagt aýryň.